Fizika sapagynyň bu sanynda egri çyzykly hereket, ýagny projectile motion diýilýär iňlis dilinde we erkin gaçma, bu-da free fall diýilýär, şonuň üstünde durup geçýäris. Bu sorag erkin gaçma, ýöne soňky soraglarda üç sorag çözüp görkezýäris, ýagny üçünji soragda Trigonometriýa we käbir matematiki zatlar bar. Ol men matematika bölegindäki zatlara seretip bilersiňiz. Trigonometriýa degişli zady matematika teme türkmen şu düşündirýän kanal bar. Şoňa seretip bilersiňiz. Ssylkasyny men aşakda belläp geçerin. Ýagny gowy düşündirýär matematika sapaklaryny. Indi soragymyza geçýäs. Soragda bir daş bölejigi iki ýüz metr beýiklikdäki binadan tutulyp erkin ýagdaýda aşak goýberilýär. Ýagny aşak gaçýar. Erkin gaçma bu. Şu taýda bir daş bar göz öňüňize getiriň. Şu 200 metr binadaky beýiklikden aşak tutulyp goýberilýär. Ýagny başdaky tizlik 0 bilen goýberilýär. Ada diýer, näçe sekuntda ýere gaçar? Ilki ýazaly, başdaky tizlik 0. Binamyzyň beýikligi 200 metr bize berlen. Bizden soraýan zady näçe wagtda, ýagny wagt. Näçe wagtda ýere gaçar? Nirden başlaýas? Şuňňal soraglar çözülende. tizlik geçilen ýol tizleme barasyndaky formulalary men ilki ýazyp görkezeýin. Biziň üç sany formulamyz bardy. Ýagny soňky tizlik deňdir başdaky tizlik goşmak AT. Ýagny soňky tizlik ingiçe başgaça velocity final deňdir velocity initial Goşmak ýagny ady acceleration TD time ýagny amyz, tizlenme, temiz wagt. Soňra ikinji formulamyz şeýledi, geçilen ýol men şeýdip görkezeýin sebäbi strelka bilen bular vektor vektor ulluk bolany üçin şeýdip görkezilýär. X-imiz deňdir başdaky tizlik köpelden wagt goşmagam 2-den 1 Tizlenme köpeldilen wagtyň kwadraty. Üçünji formulamyzam bardy biziň. Ýagny soňky tizligiň kwadraty. Şuýda sag harp bilen belläýin. Deňdir başdaky tizligiň kwadraty. Goşmagym 2 a x. X hem geçilen ýol. Indi bärde biz haýsy formulany ulanyp bileris? Şu ikinji formulany ulanyp bileris. X-iň ýerine iki ýüz metr ýazýas, ýagny başgaça şuny ha harp bilen bellenilýär, erkin gaçmada şu X-iň ýerine ýagny ha deňdir başdaky tizlik köpeldilen wagt goşmak ikiden bir. Tizlenme erkin gaçmada tizlenme deňdir grawitasiýa tizlenmesi bilen deň alynýar, ýagny olam bir durnukly san, konstant, dokuz biten ondan sekiz metr

Gopartmak GMS dokuz bütin ondan sekiz gopartlanan wagtymyz C kwadrat. Indi şu taýdan e, bundan aňyrsy matematika şu taýdan hasaplasaňyz ýagny T deňdir 202 köpeltmeli onuň 9 bütin ondan sekize we onuň köküni almaly. Kalkulýatorda hasaplap bilersiňiz. Ýagny hasaplap göreli. Dokuz ten ony sekize bölýäs we onuňam köküni alýas. Jogabymyz alty otuz sekiz. Alty ten ýüzden otuz sekiz sekunt. Sa harp bilen belläýin. Birinji jogabymyz. Indi A tapdyk. B-ni işleýäs. B-de näme diýýär? Eger ol 20 metr sekunt tizlik bilen zyňylsa, Näçe wagtda ýer gaçar? Şu taýda bir zat üns bereli. Ýöne başda şuň özi gaçypdy. Ýagny hiç hili zat bilen zyňylanok nol. Soň eger şuny el bilen zyňylsa, onda diýmek başda alty sekuntda gaçan bolsa şundan az wagtda gaçmaly. Ýagny logiki pikirlensek, ýagny t-miz iň azyndan şu alty otuz sekizden az bolmaly. Näme üçin men muny görkezýän? Sorag çözeniňizde ilki seredip bir serediň, ýagny soragyň içine çümüp gitmezden ozal soraga şeýle göz aýlap serediň. Näme soraýar? Çykjak jogap näme bolup biler? Takmynan näme bolup biler? Bärde näme kömek eder? Bu size indi şu B-däki işlän jogabyňyz alty sekuntdan aýdaly on sekunt çykdy. Onda siz diýýäňiz, hä şu taýda men bir zat ýalňyşdym. Şonuň üçin bir bir zady ýa ölçegirlerini ýalňyşdym ýa kwadratyny almadym. Şonuň üçin köp çykdy, köküni almadym. Mysal üçin diýende. Şonuň üçin ilki serediň çykjak jogabymyz 6.38-den kiçi bolmaly. Iň azyndan şuny bilýäs. Indi işläliň. Haýsy formulany ulanarys? Başdaky tizligimiz ilki berlen zatlary ýazalyň. Biziň baş takdirimiz ikinji B soragda B-sinde ýigrimi metr sekunt. Bize nämäni soraýar? Baş takdirligi berip wagty soraýar. Bize ýene näme mälim? Beýiklik mälim. H bilen görkezeýme. 200 metr mälim. Soňky tizlik bize mälim däl. VS diýip belaýyn deňdir sorag geldi. Şu taýdan men soňky tizligi tapaýyn şu formuladan. Bu formulaň gelip çykyşyny, subutyny zadyny men öňki wideolarda goýdum, seredip bilersiňiz. Soňkynyň, soňky tizligiň kwadraty, ýagny bize ne belli, soňky tizlik deňdir başdaky tizlik, tizligimiz ýagny ýigrimi berlen ikinji soragda şu taýda. Ýigriminiň kwadraty dört ýüz bolar. Goşmak. Iki köpeltmek a. A-myz biz grawitasiýa tizlenmesi diýdik, o-da dokuz deň ondan sekiz bolar. Köpeltmegi bu-da x, ýagny bu beýiklik bärde x geçilen ýer. Iki ýüz metr diýip alýan. Şu taýdan men soňky tizligi tapjak bolýan. Soňky tizligiň kwadraty. Bunu kalkulýatorda hasaplap bilersiňiz. Ýagny dört ýüze dört müň üç ýüz ýigrimi bolýar. Dört müň üç ýüz ýigrimi. Onuňam köküni alsaňyz altmyş bäş ýetmiş iki. Ýagny soňky tizligimiz soňky tizligimiz biziň altmyş bäş bütin Ýüzden ýetmiş iki çykdy. Metr sekunt. Ölçegli. Indi soňky tizligimiz belli. Şu formulany ulanalyň, wagty tapalyň. Bir ulanman galan formulamyz şudy. Soňky tizligimiz şu taýda men formulany ilk aşak düşürýän. Şu taýyny şeýle kesip çyzyp goýaýyn. Gün ýerine goýup ýazyberýän. Altmyş bäş ýüzden ýüzden ýetmiş iki deňdir. Başdaky tizligimiz näçe? Biziň ýigrimi berlen. Goşmagam G-miz grawitasiýa tizlenmesi, ýagny A-myz şu G-niň T. G-niň ýerine-de dokuz ýüz ondan sekiz goýup bileris. Men şu taýdan strelka bilen görkezeyim. Dokuz ýüz ondan sekiz. Şonda ýagny altmyş bäş ýetmiş ikiden aýyrýarys ýigrimini. On on dokuzy ten on on sekize bölsek biziň wagtymyz çykýar. O da dört altmyş alty. Ýagny t deňdir dört bütin ýüzden altmyş alty sekunt. Sekunt. Görşüňiz ýaly alty otuz sekizden başdaky jogapdan az çykdy. Ýagny biz pikir bir başda pikir ýöredip, ýagny şoň az boljagyny çakladyk iň azyndan. Onda, ýagny şu formulalary dogry ulanan halatyňyzda jogap dogry çykýar. Indi beýleki soraglara geçeliň. Soragda näme diýer? Top binanyň depesinde gorizontal tekizlikde durnukly hereket edip, ýerden 30 metr beýiklikdäki binadan aşak gaçýar. Ýagny, ol binadan kyrk metr daşa gaçan bolsa, topuň binanyň üstündäki tizligi. Ilki men çyzaýyn şuny. Şu binadan ýere gaçýar. Näçe metr daşlyga gidýär? Kyrk metr. Binanyň beýikligi näçe metr? Otuz metr diýip berlen soragda. Ilki topumyz şeýle gelýär. Şutaýdan şeýle görkezýän. Ilki gelýär topumyz göni gorizontal tizlik bilen. Soň şutaý gelýär. Şutaýdan hem birden aşak gaçýar. Aşak şeýdip gaçýar. 40 metr daşlyga düşýär diýip Belläpdir soragda ýagny. Eger şu kertlik bolmasa topumyz göni gidip şu taýyk gelerdi. Edil beýleki tizlik gorizontal tizlik ýaly. Ýagny şeýle gelse x deňdir. Ýagny şu geçilen ýol x 40 metr. Ýagny tiz tizlik x gorizontal tarapdaky tizlik köpeldilen wagt. Bir zady belläň, ýagny egriçyzykly hereketde şu gorizontal tizligimiz hiç wagt üýtgemeýär we bärde bir tizligimiz üýtgäp başlaýar. Tizlik y diýeýin men muny. Bu üýtgäp başlaýar, sebäbi ýer ýeriň dartylma güýjüne tizlenmesine bolany üçin şeýle üýtgäp başlaýar. Gorizontal tarapda bir birje formula bar, şu formula. Indi formulalar y tarapda haýsy formulalar bar? Ýagny beýiklik h diýip belleýärdik. Deňdir. Ýagny başdaky başdaky y koordinatanyň tizligi başdaky y b diýip ýazaýyn men. Köpeldilen wagt goşmak 2-den 1 tizlenme g-ni alýas g t kwadrat. Haşymyz beýikligimiz 30 metr. deňdir. Başdaky tizligimiz nol, ýagny şu taýdan gelýär, şu taýda noldy biziň, aşak gorizontal tizlik ýok. Soň şu kert gaýa bolan üçin birden noldan köpelip gidýär, gar- gorizontal tizlik bar ýere gaçýar. Ýagny nol. Şonuň üçin bärisini ýazmaýan nol bolan üçin ikiden bir köpeltmek dokuz tein ondan sekiz köpeltmegem wagtyň kwadraty. Şu formula. Bu x aralygynam şunam dowam etdirip bileris. Ýagny x-imiz biziň 40 metr. Şony bilýäs. Bu tizligi bilemizok. Vx bize soraýan zat hem şol köpeltmegem wagt. Wagt hem bilemizok. Biz wagty şu taýdan çykaryp bileris. Şu formuladan wagty çykaryp bileris.

ýagny gorizontal we x-imiz biziň on alty butyn ondan iki metr paýlanan sekunt. Indi topuň ýere degmezden edil öň syrasyndaky tizlik näçe bolar? Bu ýerde şony soraýar. Ýagny bärilerini belläň bolsa, men şu taýyny aýyrýan. A jogabyny biz hasapladyk, ýagny x Koordinata ölçegide on alty butyn ondan iki eken. Ýagny, men şeýle täzeden ýene çyzaýyn. 40 metr diýdik bu aralyga. Beýikligine 30 metr diýdik. Binanyň we topumyz şeýle gelýärdi. Ve x tizligi bilen We edil şu taýda gelende ýene bir tizlik goşulýardy bize. O tizligem we y tizligi. Başda nol elbetde. Bu we x tizligimiz biziň durnukly şu taýda diý zat edýäs. O da şeýdip şeýle gaçýar diýdik. We x-imiz mudama şol bir tizlik biz hasapladyk 16,12 çykdy. Indi Bu VX biz üýtgemeýär. Şu taýda on alty bütin ondan iki, şu taýda-da şol, şu taýda-da, şu taýda-da. Ýere gaçansoň hem şol bir tizlik VX-imiz. Üýtgänok, on alty bütin ondan iki. Durnukly tizlik bolýar. Muny berk belläň. E, X zatda koordinatada hereket eden tizlik hiç wagt üýtgemeýär. Eger çyzykly hereketde. Indi we iri nädip tapýas şu taýda biz başda ýagny formulany görkezipdik şeýle formulamyz bardy biziň ýigrik ýagny soňky kwadraty ýigrik s bilen berlen deňdir we ýigrik başdakynyň kwadraty goşmak iki a x iki a bärde g tizlenme bu ýigrik Şul ýigrikdigi biz ine şul zatda bolan üçin, erkin gaçma bolan üçin şu beýiklik alýas, ýagny otuz metr. Otuz diýip belleýän. Soňky tizligiň kwadraty we ýigrik kwadrat deňdir başdaky tizligimiz nol elbetde. Goşmak iki köpeltmek dokuz teň ondan sekiz. Köpeltmegem otuz. Indi şu taýdan biz soňky tizligiň y soňkyny çykarýas. Kalkulýatorda. Yani biz y soňky tizligimiz 588 bolýar kwadraty. İki tarapynam köküni alsak tizligimiz deňdir. Soňky tizlik, ýagny y koordinada, koordinatadaky tizligimiz ýigrimi dört bütin ýüzden ýigrimi dört. Ýigrimi dört bütin ýüzden ýigrimi dört metr sekunt. Indi y koordinatadaky tizligimiz biziň şeýle belläýin. V y deňdir ýigrimi dört bütin ýigrimi dört çykdy. Ýüzden ýigrimi dört. Indi bize edil öň syrasyndaky tizligi diýýär, şu ýere degmezinden öň edil bir mikrosekund sähel wagt galandaky tizligi soraýar bizden. Ýagny ilki sebäbi diýende ýere degensoň eýýäm sürtünme zat bolup, täsir edip tizligi kem-kem peselýär. Indi şuny nädip hasaplaýas? Oň üçin şu taýýarlaryny aýraýyn. Şu formula galybersin. Onuň üçin ere degmezinden öň şeýle bir zadymyz bardy. Bir hem şeýle ve x-imiz bar. Bu da tizlik y-imiz bar. Şu vekt vekt Tor ullukda şuny şu taýyp geçirip bilýärsiz. Şeýle. CY. Geçirsek göni şeýle olar şuna şeýle şeýle geldi diýdigi şuna aýdal şu nokatdan şeýdip şeýdip geleni şu nokatdan göni şu nokada geleni ikisi bir zat. Vektor ulluklarda. Ikisi bir zat. Indi şu çyzan Çyzygymam V bilen belläliň. Onda ştaýg togsan gradus diýip alsak, Pifagoryň zadyny teoremasyna görä, tizlik x-iň kwadraty goşmak tizlik y-iň kwadraty deňdir ştaýdaky V-miz, ýagny V diýip alaýyn men.

E çykan zadyňam köküni alýas. Ýagny ýigrimi dört, ýigrimi dört. Ýigrimi dokuz bitin on iki çykdy. Ýagny şol ikisiniň kwadratyny alyp köküni alsaňyz garaz mundan soň matematika ýigrimi dokuz bitin on iki takmynan metr paýlanan sekunt. Ýagny şuň ýere degmezinden ozal, ýagny iki sanak tizlik bolsa, iki şol ikisini goşsak şeýle bir tizlik bolýada. Gyşaragam boldy. Şeýle ýere degen tizlik bolýa. Şondan ybarat.